Be' fydde fe'n meddwl i ti ennill Clwendeg? O popeth.
Breuddwyd a gweud y gwir.
It's the one to win yfe? Ma' pawb moyn hwn.
You ask people about road rallying in Wales and they say oh Cymrendig. Un o'r rallies mwyaf iconic uh, sydd dan i Nghymru. Mae'r atmosfer a popeth, mae'n rhywbeth yn hala buzz trwy dda ti.
Mae'n part o fy wyd. Mae fel teulu.
Mae fe'n rhywbeth special. Special, ydw fe?
Special ydi. Waw, mae hanes mor hir. Mae fe jyst yn neud e'n special, really. Mae'n special iawn.
Mae'n mynd i bod yn y galon am byth, ydw fe? the end of the day if I didn't win another rally after winning the Celwendeg I would have been happy.
Dyn ni'n cael dewis o bythownos yn Tenerife neu un nos yn Castell Newydd Emlyn. Ni'n gwybod ble fy ni'n mynd.
Helo, siomai, siwr i chi a chroeso i ralio arbennig iawn. Mae rali nos enwog y Cilwendeg yn dathlu'r 60! Ni yma yn Penrhiw Llan ar gyfer y cymal cyntaf sy'n yn gole dydd eleni Ond gewch chi wybod mwy am hynny yn y man. Mae pawb â stori am y rali chwedlonol hon, yn dda neu'n ddrwg. Y gwir yw, does dim rali tebyg i'r Cilwendeg. Fel allwch chi ddychmygu, mae'r rali wedi newid gryn dipyn ers y tro cyntaf i gael ei chynnal. Ond dyma chi bach o hanes y rali anhygoel hon.
Rali Cilwendeg, Clwb Moduro Dyffryn Teifi, y rali nos mwya enwog eriod. Gath ei chynnal am y tro cynta 1960. Ac enillydd y rali honno, Eifion Price o Aberteifi.
Yn nhad enillodd y rali gynta nôl yn yr 60s y dechreuad y rali i fi y rali fwyaf pwysig yng Nghymru. Fi'n cofio fynd yn ôl i'r tŷ O'n i'n saith a wrth gwrs y mam yn moyn i fod yn dawel achos o'dd e eisie cysgu ar ôl bo' mas. Mechanic o'dd ei waith e yn gwitho i yn Lion Garage yn Aberteifi. Nw o'dd y main dealers o'r yy Trium- standard Triumph de ar y pryd a fi'n credu o'dd y car yn ca'l 'i ddefnyddio a wedyn myn' nôl miwn i'r showroom I gael ei warthu, siŵr o fod, ar fore dydd Llun. Wedyn am ugain mlynedd, rhwng chwedeg wyth ac wythdeg saith, roedd y Cilwendeg yn rownd o'r Motoring News Road Rally Championship. Y cystadleuaeth mwyaf pwysig ac uchel i barch mae'r gamp wedi gweld eriôd. Ac oes air y Cilwendeg? Very good memories, it's uh, what got me into rallying actually. The atmosphere in the cattle market and then out on the stages, all these thousands of spectators and then seeing those cars coming through, all the noise. It was fantastic. It got me into rallying. And within three months, I had a, an Escort Mark II for myself, and that's where my rallying started. Mae fe'n parth o ardal Gymraeg a mae fe'n un o'r pethau sydd yn digwydd yn y hydref bob blwyddyn. A fi'n cofio fi'n cael rowd y menyw yn Capel Ein Iwan unwaith Achos bod Ali ddim wedi bod heibo, a oedd hi wedi mynd lawr i'r sgwâr a thyrmos. A wedes i wrth yn dad, a wedodd dad, mae hwnna yn ei 80au.
Ac eleni i ddathlu'r 60 roedd noson arbennig cyn y rali, lle ddaeth llond neuadd o gyn-gystadleuwyr ac enillwyr i hel atgofion. Wedi ennill e 1980 gyda Theo Bengri, a pob yn ail flwyddyn o'n i'n Clerk of the Course neu'n compito. Mae fe'n part o bywyd y cymdeithas i gyd. Um, na gyd sy'n ei wneud i mynd lawr i Castell Newydd Emlyn a gweld faint o bobl sy'n mas. It was unreal. There was such a massive buzz about this rally. And in the Motor News Championship, really, it was one of the events to win. Wedd yr enwau mawr i gyd yn dod i gystadlu yn ddi a phethau. A wedd bobl yn dod lawr am wsnos i edrych rownd a sgowtan a phopeth fel ni, yn dyfe? A mae wedi dilyn mlân, ma'... we' ni fel plant yn cael y magu lan yn gweld y cars llachar mowr 'yn yn g- yn ca'l marc Castell Newy, nes i myn' i ca'l myn' i watsio a wedi... Ch'mo', ma'n part o fywyd. Tair gwaith ar y trot, naw deg dau, tri a a pedwar. Pan o'n i'n rhedeg yn ôl yn yr nawdege, o'n i'n newid o churns i bulk tankers. Ces i tri neu bedwar ffarmwr yn ffono fi lan a dweud Ch'mod, chi'n sylwi nawr, fi 'di agor hewl newydd mewn i Back a Farm, so os ti'm isie mynd â'r plant lan i'r lan i'r stan llath ar top yr hewl, ch'mod, ger i mewn â fe trw bac, trw Back a Farm, a cer mas trw ffrynt, a wedyn ti'n gweld y teulu wedyn dou gloch y fore yn eu dressing gowns ar step yn y drws, ch'mod, enjoio, ffantastic. Yn y blynydde diweddar, mae Kevin Smiley Davies wedi ennill peder gwaith Ond brenin y Cilwendeg modern, wedi ennill i phump gwaith rhwng 2006 a 2015, yw John Tyers Davies. Ond mae'r hanes yn parhau wrth i'r Cilwendeg ddathlu'r 60. Hanes anhygol, rali anhygol ac eleni mae Clwb Maduro Dyffryn Teifi wedi ychwanegu cymal ychwanegol yn y pnawn fan hyn yn Penrhiwllan i ddathlu'r garreg filltir. Tair milltir heriol tu hwnt ar grafel. Ond cyn i ni fynd at y cymal, oedd un person special iawn, cyn clerc cwrs y Cilwendeg, Richard Dickie Evans, yn cael spin mewn car rali Pencampwriaeth Rali Pryden ar 5 gyda'r gyrrwr lleol, James Williams.
Na beth oedd uh, spin, siwr ati gwyd? Wel, uh, eithon ni rownd yr uh, Y pishyn gynta a wedyn sopo ni lawr y gwilod f'na o ble wedd dim crowd yfe a wedodd e a sut o'dd o'n teimlo fe achos t'mod fi'n itha dost ar y foment so gyda pethe a wedodd e a wedes i ie iawn t'mod fi'n oreit a a o'n i wedi cymharu bach o tablets cyn dod a wedodd e reit te so allen i ga'l bach o bach o sbort nawr a full power full boost nag elle weud yw what a driver yfe?
Oh real special i ca'l dwckin y car. Wedes i fe nôl yn y y bwrt Hy-Vee fi'n meddwl o'dd e. You're going to come in the car with me this year. Ac uh, wedodd e, oh, let's see, you concentrate on what you're doing. Um, a ges i fy yn y car heddi, so o blaen pob un y Cilwendeg, 60th anniversary, real special moment i fi.
Dickie, you'll be sitting with James tomorrow. And I wish you well and enjoy it. James a Mark wedi tynnu hwnna mas o bag nithwr a roi surprise spin i fi. A waw, waw, mae'n incredible. I gael cyfle i sy'n R5 neu unrhyw un o'r top spec ceir. I rywun sy'n mad ambiti ralio, os o'n i'n oedran hŷn, yn incredible, t'wod, gai byth y cyfle 'na 'to. A g- a fi yn yn un ffordd, fi'n gobeithio bo' fi ddim yn ca'l y cyfle 'to, achos fi wedi ca'l e gyda James, a ma' fe'n ffrind fi, a fi'n ffrindie gyda Mark a a'r teulu, so yn un ffordd fi'n gobeithio bo' fi ddim yn ga'l spin 'to. Right, that was an utmost pleasure for me.
Bob blwyddyn, t'mod, ma' fe'n jyst yn incredible beth ni fel clwb, achos, a pob un yn meddwl bo' ni'n clwb mowr, Ond ni fel teulu, mwy mwy na clwb a i tynnu'r bobl at ei gily a fi'n gwbo fi 'di bod yn clerk a fi 'di bod yn lwcus ofnadw i fod yn clerk dros dros twenty three years ar y Fens a pump gwaith ar y Clwfyndig ond yym beth ma'r bobl gyda ni yn gallu neud i tynnu pethe fel 'yn 'da 'i gily o piaro O casglu sbwriel, o jyst tynnu pethe rili yn yn jyst yn mae'n mind blowing 'de, mae'n mind blowing.
Felly ar ôl cofrestru a derbyn y map, gair bach gan clercie'r cwrs, Dafydd Siôn Lloyd, Chris Hill ac Aled Richards. Bant â nhw, 90 o geir o gwmpas her gyntaf Rally Garage Forge Cilwendeg. Tair milltir mewn amodau digon heriol. Y cawodydd o law trwm yn achosi'r graean i fod yn ofnadw o slip. Ac er mai cymal arbennig oedd hi yn ganol pnawn, oedd rheolau rali nos dal yn bodoli, sy'n golygu bod angen stopio i ddarllen a chofnodi code boards ar hyd y ffordd, yn ogystal â stopio mewn sawl control er mwyn arafu'r ceir. A fe wnaeth hyn achosi problemau, gyda 14 criw yn cael methiant neu ffeil ar ôl ddim stopio i gael llofnod. A felly y gobaith o ennill yn annebygol iawn i'r criwiau hynny cyn dechrau, gan gynnwys cyn enillydd y rali nôl yn 2017, Dyfrig James.
Oedd ambell un yn lwcus iawn. Lewis Morgan a Dilwyn John yw'r rhein yn cadw'r pŵer lawr i osgoi fynd yn sownd yn y ffos. a dilyn wrth ei fodd yn diddanu'r canodd o gefnogwyr. Ond er y slipo, sleido, wafo a joio, oedd Lewis Morgan ddim am fynd ymhellach.
O, i'n tynnu mas nawr. Pam? O, stickodd y throttle arno mi mewn lawr steep hill yna. O, oh, sori. Um, o, pirouette ni lawr hel.
Uh, so, ai, Stico fe, sawl gwaith yndo fe Dale? So, early bath. Ie, yeah, fu Danny Lewis reit ar ddechrau'r rali, a'r un stori oedd i Paul Hans a Llion Glyn. Y Honda Civic yn sownd yn y ffos, ond yn ffodus i Paul, yn dod i ben a cwato'r camgymeriad tu ôl coeden. I gallu gweld ti, Paul, angen tow mas a diolch i'r trefnwyr oedd tractor yn y fan a'r lle. Paul yn trio ei orau glas i ennill fach o amser nôl wrth iddo gwpla'r cymal. O, gan bwyll, boys!
Y dechrau gweitha posib i Arwel Evans o Glwb Llambed. Camgymeriad bach fan hyn ac yn hwyrach yn y cymal yn glanio'n galed wedi naid. ac yn torri trac control arm ar yr esgort, cyn mynd bant o'r ffordd ar gornel ac yn sownd. Torri driveshaft oedd hanes Hefin Jones ac Eilir Williams, y focsol corsa hefyd ar stop. Ond fel arall, oedd pawb wedi joio yn y glaw. Ac yn cyrraedd y diwedd yn gwenu fel moch mewn mwd. Shwd oedd hi mewn ma'na? Oh, slick. Box tops to box tops, ie? Just, oh, pawb yn, pawb yn beamio, siwr. Yeah, great fun, nice and slippy, with all the rain as well, some big drifts, big smiles, great with the speckies, really enjoyable.
Unrhyw moments fyn 'na? A cwpwl. Sim byd yn newid fyn 'na.
Tricky yn diawl yw wnna, ni'n hapus i fod mas o draw, ond joyous i fe, oedd e'n technical a really good fun, so yn gwd. Really good test, very slippery oedd e. Very, uh, very dodgy. So, na, gwd. Very slippery, but oh, fantastic fun. Mega fun. Never driven on uh, anything like that before. Shwmae a ti Gwed? O brilliant, grêt, gogs on tour heno. Gogs on tour. Di heated screen 'im yn gweithio ond dyna fo. Gawn ni weld sud eith 'i wedyn, newn ni drio drwsio fo. Ma' hanner heated screen 'de, ti'n ti'n oreit? Ma' han- hanner ochor o fi 'de.
A hanner ochor pwysig. Ma' wnna'n yy brilliant. Absolutely brilliant fel o'n i'n gweud nawr fair play i Jukes a'r criw a

Na, good, really good. Joio, joio se fe. Joio ni'n neud rhywbeth fla, trwy nos. Joio ma draw, a fi wedi cael twymad. Fi si fwy nawr, nawr adi, ond gwen y gwen i ddysgu llall. Bod y pili. Dyn ni'n meddwl WRC lookout. E? O ger le ma fe? E? Elfyn Evans y fe? Na, ware teg. Brilliant. Ffantastig. Oh, absolutely class. Swn i'n cael mynd drown to, ond... Uh, na, di chwysu. Siŵr bod car bach yn chwysu fi ar limiter all the way round 'ma. Oedd hwnna'n hwyl. Chwarae teg i boi Spencer a pawb ag organisers y rali gyd sydd 'di wneud hwn ond mae'n absolutely class. Dim syndod falle mai'r cyflymau trwy prawf Parke oedd Subaru Impreza gyriant peder olwyn Andy Davies a Michael Gilby. Michael, nôl o'r Almaen, yn arbennig i gystadlu. A'r cychwyn perffeth. O'n nhw un ar ddeg eiliad yn gynt na neb. Andy, you're in the big old bus.

Odd odd popeth 'na bach o light bends a hair pins t'mod o'dd downhills t'mod o'dd crests, jumps a o'dd water splash 'da ni so na o'dd e'n neis neis ca'l bach o rwbeth wanol ar Night Went. A bach o fan pleasing wedyn lawr ar y gwilod? O o'dd bach i ga'l 'na rai bach o sleido ambell i dde on' o'dd Oedd y culvert bach yn fawr i gael yna i seilo gormod. Ac yn cwpla'r tri ucha, Gavin Edwards o Gaernarfon gyda Alan James o Gyfyrddin. Mae Gwyn yn gweud y cyfan! O, oedd o'n wych de, oedd o'n just brilliant de. That's as good as any sort of stage event, stage dwi 'di neud rili, it was very, very good t'o. Cymal gwych. Swn i... Gawn ni fynd... Gawn ni neud o eto? Plîs.
Wel, ma'r cymal cynta' yma wedi bod yn llwyddiant ysgubol! Pawb wedi joio mas draw, gan gynnwys... Howard, lan fyna! Ond megis dechrau mae'r rali ma, mae rhaid i'r gyrwyr mynd trwy'r nos. Ni'n mynd am egwyl, welwn ni'ch mewn tri.

Croeso nôl i Rali Cilwendeg ac i faes parcio enwog Mart Castellnewy. Erbyn hyn mae'r ceir wedi cyrraedd o'r cymal yn Penrhyw Llan a bydd y rhai yn dweud mai fan hyn mae Rali Cilwendeg go iawn yn dechrau.
Mae'n nos Sadwrn yn hydref, canol bobl mas, mas ar y hewlydd un o beth bobl yn bob man, so mae jyst mae'r atmosffer a popeth, mae jyst yn hala buzz trwy ddod ti. A mae'r cilwennig, mae trwmser yn rali tough i wneud, lot o gwaith caled ochr fi. Wel, bydd e'n dechrau nawr tiapas 90 o gloch. A wedyn, uh, mae lawr i'r Chris wedyn i dreifo, just So gobeithio gewn ni run back day di heno. Nes i hwn nôl yn 2007, rally cynta fi, uh, car 75, a ni ma heno yn car 1. Drwch ar crowd ma ti heno, ti'n ma fe'n... So ti'n cael hwn yn dim un rally arall fi'n ffindio, a... Dwi'n ma fe jyst yn briliant, briliant rhewlydd, TVMC, good club yn rhedeg o fe'n, so Na, mae fe'n just special i pawb yn ôl, especially local, mae fe'n, mae pawb moyn hwn. Beth yw'r gobaith? Benni, Cael sport a ca'l brecwast. Hwnna'r thing bwysig i ni a ca'l sport 'da dai t'mod? Hwn yw'r un dwetha i dai so let's go out to the bang fel ma' nw'n gweud so. Not literally gobitho.
Wel wel touch wood yfe? Pob lwc Chris.
Diolch. O disgwl rownd ti t'mo' ma'r crowd 'ma ma'r bois gloiach yn Cymru lawr yn Castell Newydd mas i ga'l joio ca'l sport hwn yw'r thing sy'n t- tynnu pawb miwn a ca'l clonc a windo pawb lan a myn' mas a ca'l sport. Heno i ni'n helpu'r portrefi o fe, so ni'n redeg fel coast guard. Lot o gofion da, nethon nethon ni ennill e'n 92, 93 a 94 a ni'n proud iawn ma'r record 'na stil yn dal ar y funud. Fi'n joio neud coast guard a fi'n joio roi rwbeth nôl i beth 'yn ni 'di ca'l mas o'r rali a mae'n special iawn. Ac wrth gwrs ma'r cenedleth nesa yn cystadlu mae Ioan 'da ti mas yym ti 'di roi top tip iddo fe 'no? Mod i mae mas am yr ail waith. Sarra Culwendeg ma' fe'n ma' fe'n excited we- mwy na thebyg mwy mwy excited ambyti neud Culwendeg nag i fi yn rali arall mae e wedi neud ond yy na ma' fe'n 'drych e mlan mae'n rali hir a gobitho geith e result da. Tro gynta nôl yn dwy fil a un deg naw pases i test gyrru yy dy' Gwener a nes i hon nos Sadwrn a neud so odd e eitha ges i ddim lot o amser dysgu dreifo ond yy na odd e'n briliant. Fi 'di bod yn dod i yy Water Culwendeg ers bo' fi'n real fach ch'mod yy ma'n Rali sbesial i ni fel teulu a bod dad wedi ennill e so falle ryw ddydd 'llai neud 'r un peth. Yn ail gydio yn y Maths am y tro cynta ers y Cilwendeg yn 2010 oedd Llinos Jones Davies.
Yr unig reswm fi nôl i weud y gwir yw ugen mlyne i leni nes i rali cyntaf eriôd gyda'n frawd a dalodd e fi am moment wan a chywirdd e hei de man did it need a 20 yrs da fi a o'n i fel o a wedis i ie so Gewn ni weld. 'Na gyd nes i rownd y test o'dd gweiddi slo a lawr i'n frawd a ma' 'n ffrindie i 'di gweud reit so o'n i'n deall lot am navigator ond sai'n credu bo' ti fod gweud 'na fel 'na fydd 'na os yw fi'n gwbod so. Da iawn. Ei, pob lwc. Diolch i ti.
Ie o'dd prawf arbennig y prynhawn ym Mhenrhiwllan wedi bod yn lwyddiant ysgubol. A diolch yn benna i un dyn, Jamie Jukes. A lot o bois sy'n gweithio gyda fi, lot o ffrindiau mawr fi yn, yn Rowdali Bois, ti'n gwybod, a yn pwysig iawn i fi i rhoi ti'n mynd nôl iddyn, iddyn nhw. Rhaid gweud, byddwn ni byth wedi tynnu e off heb y volunteers, y ffrindie ni yn fanslo'r car parks a a'r mas ar y hewl yy mas yn y glaw yn dim yn gweld y ceir o gwbwl. So diolch yn fawr i i i i pob un o nw. Ar ben hwnna i gyd, faint o arian chi 'di codi at y l- elusenne da? Dwi 'di tynnu drosto sixteen thousand pounds a fifteen thousand pounds will go to to the charities. Anhygol.
Llongyfarchiade Jamie. Ymdrech arwrol. Diolch yn fawr i chi gyd am dod a, a, i, i, i, i helpu ni. Diolch i chi. Ie, llongyfarchiadau a diolch i Jamie a'r tîm am y gwaith anhygol, chwarae teg. Felly oedd y ceir i gyd yn barod i fynd, ond mae rhaid i rywun fod yr ola i adael y maes parcio, ac eleni oedd yr anrhydedd yna gydag Amy Owens a Siôn Penfold.
Siôn, mae fod yno. Oedd e'n un munud treial yn gorau, oedd e'n... Um... Can haentus o yy Cardwell a Mas ond yy mae'n neis ca'l sbel. Hwn yw ceulwendau cynta fi. Novice ydw i so dim ond Bro Preseli dwi 'di bod yn neud o bla'n a events bach yn llai so excited i ga'l neud y celwendeg o'r diwedd. Ie, pob lwc i bawb sy'n cystadlu. A bydd isie fe.
Nes ma Howard a fi 'di bod mas i ga'l pip fach exclusive ar ambell i glos ffarm ar hyd y ffordd.
Wel, dyma ni, Dol Goch Farm. Ia, gynnar iawn yn yr ali, byti canol nos jyst ar ôl, bydden nhw'n dod mewn man 'yn, a bwys bronges dyn ni. Syth mewn i'r clos de. Concrit, secs, dail, reit fan 'yn, haw!

yn y cefn. A drycha'r stecs hyn. Da godron cerdded fan hyn bob dydd. O! A drycha'r y drop nawr, ma' dŵr fan hyn, t'wel? O, dwi'n credu ma' ryw fath o control fan hyn i slywo nw lawr. Ca'l ti bil i gweld e edrych. Ie, dwyt.
O!
Seriously.
Dwi jyst gin- go- go- cadw'n syth fel 'a 'n dwyt? Dwi'm isio troi.
Hei 'da ti. A lan â fe mas o'r dŵr. Dwyngo dwyngo dwyngo.
On' ma' braidd yn slic fyn 'yn efyd yndi? Ma'n reit rough 'ma yndi? Mae yn rough.
Yy? A 'na beth yw'r celfyndeg yma. Wel, ynde.
Dipyn bach o bob peth yndi? Myn' i'r top fyn 'yn wedyn hairpin left. O 'na chi. O!
Ty' bach o understeer bach fyn 'na.

A mae'n sych heddi. Siŵr bo' 'na slics ar hwn yndoes?
Bydd y bois yn dod mewn man 'yn a 'na tywellwch am y tro cynta. O, ffantastic.
A sim lot o hwn ar y map, nag oes? Braidd dim. Myn' ti left fan 'yn ia? Ti left, dilyn yr ewl nawr, mor ffor. O! Gât fan 'na.

mas, ma'r rhewl yeah, yeah. ar ochr arall yr, y ca yma. So dilyn y clawdd i'r bwlch a wedyn i'r chwith hwnnw'n neud. Rhaid fi symud y ffens yma. A ti eisiau mynd just yn resyn ôl lawr?
Na ie, wyd yna. Ti'n meddwl arno? Electric fence. Wel, mae yna rope fan yna, chi'n iawn. Os dwi'n weld ti'n sglinc swiglo ar y llawr, rhaid na i'n dod allan.
Mae'r ceir yn barod i fynd a mae'r cyd-yrwyr wedi bod yn ploto flat out. Ydyn, mae'r maps yn barod, mae'r cannoedd o gefnogwyr yn barod. Mae Chris Hand, Caerhifin, yn barod. Ti'n barod? Ydw, Glei. Oni off!
Felly, dros gan milltir ar draws tair sir oedd yn gwynebu'r criwie, a nod y noson, cyrraedd pob man ar hyd y ffordd ar yr amser cywir. Felly dim flat out yn bobman, y cyfrifoldeb ar y cyd-yrrwr a'r gyrrwr yr un fath. Ar ôl gadael canol dre Castellnewydd Emlyn, tuag at Penrhyrbyr oedd i ddechrau, cyn troi'n ôl tuag at gornel enwog San Remo, rhyw bum munud o ganol dre. Wedyn i Froncest ar gyfer her fferm Dôl Goch. Ac oedd hi'n ddechrau cryf i'r noson i John Tyers ac Eirig Wsh. Cyflyma ar y selectif cynta a John yn cwrso'i chweched buddugoliaeth ar y Cilwendeg. Ond yr hen Astra newydd yn cloncan a chlecian ar hyd y ffordd. Ond rhywbeth ddim yn reit a John yn ymwybodol o'r broblem ond methu neud dim. Doedd hi ddim y cychwyn gorau i Andy Davies. Nôl yn y car 'da Michael Gilby am y tro cyntaf ar rali nos ers bron i dair blynedd, a chamgymeriad anarferol yn gynnar iawn, cyn hyd yn oed cyrraedd yr ail selectif yn brithdir. Mynd y ffordd anghywir a cholli munud a hanner, a'r car tu ôl, John, yn mynd heibo. Ond y cychwyn gwaetha posib i car rhif un, Chris Hand a Dai Roberts, yn torri'r fanfelt a'r camfelt, I gobeithio nhw ennill am yr eil dro fel y Fan Belt yn y bin. Wel Chrisanne, lle mae'r car? Uh, gytre.
Gytre. Yn barod? Just, just lawr fyna, so...
Be sydd wedi digwydd?
Timing belt i torri.
Um, just dachrau section, ail section, da. Um, so, na ti diwedd uh, road rally Cyria Dau Pais. Um, Efo bang. Be ti'n gofod rhaid dau? Ie, wel, ben oedd ddim y ffordd o'n i moyn benni fe, but na. Fel am ei mynd, ti'n byd ni'n lle neud beth fe. So, so mond un section nes ti'n neud? Ie, yeah, un section a doi control, that's about it. A fi siŵr fydd uh, Campbell di mynd yn rhoi drud.
Bydd, dim car fi yw e, so... Mae'n mynd i costi ffortiwn nawr, siwr, tan y de. Mae mas nawr yn two weeks o Powis Lane, so... Oh. Busy next week. Busy week.
Diolch boi, thank you. Chris allan a Steph di a Davies yn yr ail safle em y mewn i'r nos, hefyd allan ar ôl torri driveshaft. Rhwystredigaeth hefyd i George Williams, puncture yn dol goch, a dim opsiwn ond i stopo i newid olwyn yr esgort cyn mentro to. O ganlyniad, Iwan Jones oedd y tu ôl i George tra oedd e'n newid y pwnctiau yn colli dros funud o amser.
Gavin Edwards, enillydd Rali'r Barcud nôl yn 2019, trydydd ar ôl y prawf agoriadol. A cychwyn cryf i'r noson hefyd, ond un camgymeriad. Yn mynd i'r chwith? yn lle'r dde, a Gavin yn colli rhywfaint mwy o amser yn dala Martin Curzon a Daniel Dando Jones o'i flaen e. Clutch yr esgort yn dechrau slipo, a Martin ddim yn siŵr bod e am gyrraedd petrol. Mark Lennox o Glwb Dre Newydd yn mynd yn dda, ac yn hapus gyda'i ddewis o bedwar teir turbo speed. A hyd yn hyn, dim pwnctiau. Car 11, Chris Headley yw hwn mewn Fiesta ST. Anlwc un yn golygu bod Chris yn cael lle funud ola i gystadlu ar y Cilwendeg, ac yn neidio o rhif 91 i 11 yng nghanol yr escorts. Diolch byth bod y Fiesta yn barod i fynd, a Chris wrth i fodd.
Yn dilyn y tri ucha, oedd hi'n agos iawn rhwng y pedwar car nesa. Yn mynd yn dda oedd Mike Roberts, hyd yn oed ar ôl wneud ambell i gamgymeriad bach. Na, dim ffordd na, Mike. Ffordd hyn. Wedyn Iwan Jones, cyn y ddau Peugeot 206, un yn nwylo'r gyrrwr lleol Llŷr Williams, a'r llall dan ofal enillydd Rali'r Autumn a phencampwr Autogras Huw Jones. Felly, hanner ffordd drwy'r hanner cynta, Gavin Edwards yn drydydd a John Davies Tyres yn ail. Ond, y criw cyflyma yn gynnar yn y rali y Gogs, Arwel Speedy Hughes Jones a Dylan John, a'r Dan, wedi ennill pimp rali nos eisoes eleni, a'r cychwyn gorau posib i'r Cilwendeg. Wel, ni 'di cyrraedd garej Bryn Hoffnant erbyn hyn. Sneb arall 'di cyrraedd eto, ond i fan hyn fydd y ceiri i gyd yn dod i lenwi'r tanc petrol 'na. Amser i chi fynd i lenwi'r tanc gyda disied fach o de, achos ni'n mynd am egwyl! Mwy o gyffro ar Rali Cilwendeg mewn cwpl o funudau.

Croeso nôl i Ralio ac i Rali Cilwendeg. A falle bod ni ddim hanner ffordd eto, ond mae yna ddigonedd o ddrama wedi bod yn barod. Tuag at Frostrasol a Chapel Cynon oedd y criwiau yn mynd nesa, ac yna o gwmpas chwarel Crig yr Eryr, cyn prawf heriol fferm Henfant ger Talgarreg. A John Davies oedd y cyflyma trwy Mwd Feidir, Cil y Da. Ond wedi deunaw o geir llwyddo i gwblhau'r y prawf yn cwrso amser John. Yn anffodus iddo fe, nath ei fab Ethan Davies glipio carreg yn ei Peugeot 206, torri siafft ac o ganlyniad yn mynd yn sownd cyn cyrraedd clos y ffarm. Dim dewis felly ond i ganslo'r prawf i bawb, ac amser cyflyma John ei dad yn cael ei ddileu. Gall darn arall o'r cwrs ei ddileu ym Mlaen Celyn o achos tân i gar Hefin Cill Llech Owen ac Iwan Parc y Pwrs Williams. Yn colli mas y tro ma oedd brawd Iwan, Llyr Williams a Ceri Davies, gan mai nhw oedd y cyflyma o dros ddeg eiliad. Ond, am resymau amlwg, oedd amseroedd pawb unwaith eto yn cael ei dileu.
Un arall i ddiodde' oedd Huw Jones o Fancfos Felen. Yn mynd yn dda yn gynnar yn y rali, ond tri chan llath cyn giveaway troi chwith, fe dorrodd y driveshaft. Felly getre'n gynnar oedd hanes Huw a Darren. Oedd y brawd a'r chwa'r hefin a Llinos 'di gael hanner cynta' digon prysur, yn bwrw'r esgot. Hefin yn cario toolkit llawn yn y bŵt, ond dim beth oedd angen. Y twlsi'n pwysica, mwrthwl. Roedd angen mwrthwl ar Gavin Edwards ac Alan James hefyd, ar ôl plygu steering arm cyn cyrraedd petrol. Yn drydydd ar ddechrau'r nos, ond yn anffodus yn colli mas ar y frwydr am y fuddugoliaeth.
Roedd pedwaredd ran y rali yn agosáu at yr arfordir ac yn dechrau ar Nant Ernys ger Cei Newydd ac yn mynd lawr trwy'r enwog Cwm Tydi Heffyns. A roedd George Williams a Cadog Davies wedi ffindo gêr ychwanegol. Yn hedfan ac yn benderfynol o bachu amser nôl ar ôl y puncture yn gynharach. A fe gathon nhw i wobrwyo gyda'r amser cyflyma. Wyth eiliad yn gynt na neb, ac erbyn hyn roedd George yn canmol Cadog fel y cyd-yrrwr gorau erioed. Yr ail cyflyma y gyrrwr lleol Hywel Greaves gyda Mark Rodway. Yn anhygoel, cloc y Polo GTI bach yn croesi'r 138,000 o filltirodd ar y Cilwendeg, ond dal yn rhedeg fel watch. Wedyn Andy Davies oedd y trydydd ar y prawf, yn neud ei ore glas i ad ennill bach o amser wedi camgymeriade yn gynharach.
Hefyd yn neud yn wych Ieuan Pant Sod, falle bod e'n nosbarth yr arbenigwyr, sef yr ail ddosbarth rhwng y meistri a'r nofis, ond Ieuan yn brwydro gyda'r ceffyle blaen. Eiliad yn unig yn arafach na Andy trw Cwm Tydi. Felly'n cyrradd hanner ffordd, a dal yn arwen oedd Arwel Speedy, 17 eiliad yn gynt na John Davies yn ail, a Ieuan Evans yn drydydd naw eiliad tu ol.
Andy, uh, it's been a difficult first sector for you. Yeah, um, it was all going so well. I took the lead into the night, but we um, give it away, and unfortunately on the second selected little mistake.

Erm I'm gonna try and claw it back then. Hei Whoosh, be sy'n digwydd fan hyn? O ma gearbox mounting, ma'r bollten yn y gearbox mounting wedi torri dyn ni. Uh, hanner ffordd trwy uh, hanner gynta, so ma'r mounting yn eistedd ar y sump guard. So ni'n trio gael bollten, sorry John, ni'n trio gael bollten nôl mewn. Uh, neu uh, sa'n credu beth nhw'n i'r ali. John, ti wedi trwsio fo?
Ydw.
Bydd o'n iawn? Mae un bolt mewn.
So, Faint bolt sy'n bod yna? Doi.
Two.
She got half a chance. O, oh, torodd e reit o start.
Reit, reit o dechrau'r rally. So oedd yn bang gan fi, so we got through to here, so keep going efe. Iwan Jones, rhif saith, sut mae'n mynd? Ti'n mynd edrych reit hapus? Yn gwybod dwi'n hapus, da ni gael good, good da ni gael gwrdd hwyl, yn just misio 3 metre bech yn fanna ar y section dwytha, Ie, yeah, ond fel na mai, fel na fydd i di. So, be gewch chi am hwnna, fel? Na, na, na, ni'n mynd fel. Oh, uh, just slide your pasio fo, a ie, yeah, reversio nôl, mynd fel, ond o'n cosio amser dwi. A ni'n cael good run ar hynny, ar y llall. Wyt ti chunkies ar y cef yna, Evans ar y ffrant. Di hwnna'n sapio'r power y car? O, oh, paid y sôn.
car fi ddim digon powerful i'r chunkies yma. Ond uh, fel, na, fel, fel, fel na beth ti'n gorau gael a fan hyn di i copio fo'r whites, ti'n gwybod? So, A beth am yr Evans ar y ffrynt? Yn nhw'n troi fewn ar y, yn y bew ma? O, os di, di breicio digon cynnar yn den. yn den.
So nes i lawr fan hyn i ennill y cilwen deg fel gyrrwr yn do. Uh, dyna fe oedd y, y sôn cyn y rali. Diolch am, diolch am mynd i'r plan de. Uh, Rydyn ni'n dweud hynny o gwbl. Ni'n jyst o lawr am sport, tri o gorffen o, dwi wedi cael tri, tri, dwi'n wedi gorffen tri gwaith fel navigator. So, trio fel driver de.
Arwel Speedy Hughes, number 8, y gog ar tor, ie? Yeah? Gog on tor, dde hwyd. O ti'n ennill?
O ti'n cicio pen ôl y boys ma? Mae'n gwybod, da ni wedi cyrraedd dda. Mae Dylan John yn darllen o fel llyfr heno. Andy wir.
Briliant, chwarae teg.
Da ni jyst cymryd ti reit, fatha, daclus, bidio, ofer siwtio. Am Iwan Jones di methu drengol, mod i danos i fi mewn ffordd pan o'n dod yn ôl lle o'n i fod i fynd. Ond na, dych ch'mod, 'dan ni'n cario ymlaen, iawn. Dyna beth sy'n bwysig ar rali tricky fel hyn, paid â colli amser ynde? Mae'n tough, mae'n mae waith calad i, i ddreifar ag i navigator, dych ch'mod. Ond 'dan ni'n cario yn dda, 'dan ni'n enjoio'n hunan. Hei, diolch boi, gobeithio newch chi mynd ar diwedd wan, a neud i am y gogs ynde? Am y gogs! So, gog on tour.

Calm yn iawn.
Be mae'r ffyrdd fel? Dyn nhw'n rough? Dyn nhw'n... Be mae'r whites fel? O, oh, na, maen nhw'n ma nhw beyond slip nhw. ti'n rownd tro yn gobeithio fod ti'n fy rownd fel. Na, mae fe'n gwrdd, mae fe'n gwrdd. Ti'n gwybod lle wyt ti?
Gobeithio bod ni'n symud lan ar ôl test diwcs y fe, but job i weid ydw fe. Na, mae'n mynd i'n iawn. Ti'n rhaid hapus?
E, mae'n edrych fel ni.
Mwy hapus na o'n i'n dechrau fe. Gewn ni weld nawr. Well done, boy. Diolch, boys.
Wedi llenwi'r tanc gyda phetrol yn Bryn Hoffnant, oedd y rali yn teithio lawr tuag at Pembryn a Tresaith, ac yna at Sarne, cyn croesi'r ffordd a mentro at Glynarthen, lawr trwy Beulah a Bryn Gwyn, cyn cyrraedd Llandygwydd. Ond ddim yn hir o gwbl ar ôl gadael Bryn Hoffnant, oedd golau rhybudd coch olew yn goleuo ar dash esgort Mike Roberts. A Mike yn gwneud y penderfyniad i ymddeol o'r rali er mwyn gofalu am yr engine. Annog hefyd i Huw Morris ac Alan Williams, yn torri siafft y ffocws ar driongl ym mhenbryn. A wedyn yn anhygoel, cwpl o filltirodd lawr yr hewl, Dan Morris, mab Huw hefyd yn torri siafft y piw 'ma. Y ddau gyrrwr lleol allan ohoni, ond o leia ma nhw'n agos i gytre.
Yn cael egwyl o Bencampwriaeth Rali Pryden, Ioan Lloyd o Landysul, yn cyfadde bod llawn cymaint o ymdrech i gystadlu ar y Cilwendeg a'r Bencampwriaeth. Cwpwl o gamgymeriadau bach, a hynny i ddisgwyl i'r gyrrwr ifanc yn cystadlu am yr eildro'n unig. Andrew Jones o Benllyn yn dangos cyflymdra da. Enillydd dosbarth ceir Rali Nos a Rali Ceredigion eleni, ond yn dewis ymddeol wedi ambell i gamgymeriad yn gynnar yn y rali. A'r selectif byr rhwng Neuadd Cros a Llyndigwydd, amser anhygol i Alun Welsby o Glwb Cwm Gwendreth. Y Mark to Escort yn cael gwres i thraed. Car 46 yn nosbarth yr arbenigwyr, ond fe oedd y trydydd cyflyma trwy'r cymal.
Andy Davies yw hwn, a doedd pethau ddim yn gwella. Yn colli mwy o amser ar ôl mynd y ffordd anghywir ddwy waith. Ac Andy a Michael yn anffodus yn dechrau rhedeg mas o filltirodd i ennill amser nôl. Oedd bollten John Davies yn dalan dynn. John ac Eirig yn dal i gwrs o'r fuddugoliaeth, ac yn hedfan, y cyflyma trwy Glynarthen ac yn yr ail safle. Ond dal yn arwen oedd Arwel Speedy, yn cyfadde bod peiriant yr esgot yn methu bob hyn a hyn, a felly'r nod iddo fe i yrru'n barchus a chadw'r bwlch ar y blaen. Ydy'r cloc 'na, Emyr, yn gweud bod hi'n gwarter i bedwar? Ydy.
Ydy, mae e. A ti'n be? Mae'n reit. Amser mynd i gwely.
Ydy, ond at egwyl i ni mynd, ydy'r gwely. O dewch nôl ato ni i weld pwy fydd pencampwr Rali Cilwendeg 2022.

Croeso nôl i Ralio ac i Glwb Rygbi Castell Newydd Emlyn. I Glwb Rygbi sych cynnes Castell Newydd Emlyn. Fan hyn, maen nhw'n brysur yn paratoi'r brecwast ar gyfer yr holl gystadleuwyr. Ond dyw e ddim yn amser bita brecwast 'to, o na, dyw her y Celwendeg ddim drosodd 'to.
O Llychre, dilyn llwybr yr afon Teifi oedd her ola'r rali tuag at Sir Benfro i Gapel Newydd ar gyfer prawf heriol Coedwig Ffynonne, ac i orffen clasuron y Cilwendeg, Tanglwst, Cwm Morgan a heibio Capel Iwan i orffen. Y newyddion mowr yn rhan ola'r rali oedd Andy Davies a Michael Gilbey yn ymddeol O fewn golwg i'r diwedd, digon oedd digon i'r ddau, nid eu noson nhw, Andy eriôd wedi ennill y Cilwendeg, ac oedd hi ddim i fod eleni chwaith. Diolch byth, ath Hefin a Llinos o hyd i Fwrthwl, ac erbyn cyrraedd Ffynhonne, a bach o bôn fraich, roedd y car fel newydd. Roedd George Williams wedi cael noson llawn drama, puncture yn gynnar, a wedyn amser cyflyma, ond lan ar ddwy olwyn yn Ffynhonne, A shwt bo nhw ddim upsy down, dw i ddim yn gwybod. Y criw cyflyma a'r ffynone unwaith eto o ddarwel Speedy a Dylan John. Y ddau yn gallu gwyndo ar buddugoliaeth hanesyddol mor agos i'r diwedd. Ond oedd Iwan Jones dros y lle i gyd yn yr ail hanner medde fe. Disaster ond dal yn joio ac ar y prawf ola yn ffarm Blaenbowie, Iwan oedd y cyflyma. Ond o'dd 'i mor agos, dim ond pump eiliad yn gwahanu'r pum car cyflyma' ar y prawf. Iwan o'dd ore', ond eiliad yn unig y tu ôl iddo fe o'dd Ieuan Pansaud.
Felly ar ôl noson hir o ralio, cwplodd 47 o geir allan o'r 90 a ddechreuodd. A'r car ola' i orffen, Arthur Jones a Tudur Williams. 17 peil, a awr ag wyth munud o gosb amser. Ond llongyfarchiade, bois, a chofiwch, nethoch chi'n well na 43 car arall, gan gynnwys car rhif un a dau. Yn cyrraedd y diwedd ond heb gwpla ei ail rali'n unig, car rhif 90, Amy Owens a Sean Penfold. Wel Amy a Siôn, chi 'ma, chi nôl yn Brecwast, car rhif 90, beth yw'r stori? Naf.
Naf. Naf.
Uh, ie, yeah, ni nôl 'ma, ond yn anffodus o'n i wedi bennu. Ni wedi um, mynd ar goll yn rhywle. Ni'n credu bod ni wedi sloto rhy gynnar, dechrau Selective 7, a unfortunately, wel, eithon ni ar goll a OTL wedyn, so nôl i gael brecwast nawr, a falch bod y car yn un pishin, a Gweithio bod pob un wedi cael good night, i fod yn onest. Yn ennill y wobr am y car oedd wedi paratoi ore, MG ZR Joanna Bond James a Dean Wiltshire o Glwb Rydaman, yn gorffen yn y nawfed safle ar hugain. Hefyd wedi cael noson i'w gofio ar ei ail rali nos yn unig, Owain Rowlands a Jamie Mills.
Enjoio, mas drafodd o'n uh, experience. Nervous cyn dechrau a Wel, ie, yes. o'n i'n gwybod beth neu rili. Ail road rally fi rioed. A mwyn gwybod sydd oedd y car mynd i fi afio, a lot o waith yn mynd ar y car yn y ffefnos gyda wneud y start yn, yn rhywbeth, a wneud y finish yn even gwell. Dei di nôl i wneud y clywendeg blwyddyn nesa? Definitely, absolutely.
Rwy'n mentris mas. Yn nosbarth y nofus, y criwiau lleol oedd yn serennu. Trydydd oedd Richard James a Peter White. Ath yr ail safle i Hedd Wilshaw ac Ale James. ond yn ennill dosbarth y Nofis mewn Peugeot 106, Joshua Weston a Gethin Jones. Y criw yn dechrau'r rali fel car rhif 71 ond yn gorffen cyntaf yn y dosbarth a thrydydd ar hugain allan o bawb. A Joshua heb newid gymaint o fylbs ar rali eriod. Yn gorffen yn y degfed safle allan o bawb ac yn derbyn y tlws am y criw lleol gorau, Ioan Lloyd a Dylan Evans. Ydy'r car yn un pisin? Oh, just about.
Y lens fach uh, wedi cael knock off rolau, ond na, oedd e'n gwrdd. Gyllen ni eitha clean run, chybod, un y ddoi wrong slot by fi y to, ond uh, really good, gyllen ni real good sport, a uh, na, oedd e'n real special i fod yn part o'r rally fel hyn. Joio chi?
O, oh, mas draw.
Ffili aros i flwyddyn nesaf nawr.
Yn nawfed allan o bawb ac yn ennill gwobr y criw cymysg gore, brawd a chwaer Michael a Natasha Roberts o Ryd Lewis.
Yn nosbarth yr arbenigwyr, trydydd i Nathan Summers a Jordan Dodalovic. Ail yn y dosbarth a chweched allan o bawb, y brawd a chwaer, Hefin Jones a Llinos Jones-Davies. Mae'n rhaid fi ofyn i chi gyntaf, faint o gwmpa mas wedd heno?
Dim actual cwmpo mas odd e. Na, o'n i'n ca'l bach o advice 'da 'i on' o'n i ddim yn gryndo iddo fe bob tro.
Shwd ath 'da chi yn yr haf?
Do good do do real good ware teg odd e odd e fel sai 'eb bo' mas odd e. Fel ti'n os ti 'di neud bach o comeback y penwthnos 'ma yn wyt ti gweutho ni? One night only yym na yy ie jyst rhoi shot da neu rili, ond na, oedd e'n galed, noswaith caled. Sa'n gweld eisiau nhw. A di'r car yn un pishin? O, odi, odi.
So, um, odi, mae fe'n bach wahanol siap i beth dechreuodd e, ond uh, odi, mae fe gyd na fi'n gyda. Gwyn ni weld ffordd i pan drychau dan o fe. Cwplodd Darren Moon ac Andrew Lowe yn bumed yn y dosbarth a seithfed allan o bawb. Yn gorffen yn y pumed safle ac yn drydydd yn nosbarth y meistri, Peugeot 206, Llŷr Williams a Ceri Davies. Ond yn ennill dosbarth yr arbenigwyr gyda mantes o bron i dair munud ac yn drydydd allan o baw oedd Ieuan Pan Sod a Rich T Capel Williams. Ac oedd Ieuan bach yn shei. A cer te na se moyn i fe.

Yn ennill dosbarth y meistri ac yn ail allan o bawb, John Tyers Davies ac Eirig Whoosh Davies. Dwi'n gweld Astra Gwyrdd, Astra Du, Astra Glas yn no, siarad ati gwed. Oh, na, good. Good night bach. Really good, fair play. Good route. Na, good. Joyous i mas row. Ond wedi arwen drwy'r nos yn ennill gyda mantell o 24 eiliad, Arwel Speedy, Hughes Jones a Dylan John. Speedy, llongyfarchiadau anferthol. Mae'r tlws yn dy law di.

Yym do' jyst dim 'di sincio fewn naddo? 'Dan ni 'di trio celfyddydau gymaint o weithia' 'dan ni rioed 'di gorffan a pan 'dan ni yn gorffan 'dan ni 'di ga'l 'dan ni 'di ga'l cwpan reit neis i fynd adra efo ni 'lly so wedi gwirioni gneud y gwir wedi gwirioni go iawn. Grêt, briliant. Ma' 'na enwa' mawr iawn ar y twoffi 'ma so dwi falch ofnadwy o ga'l mynd â hi adra. Wel ma' 'di dechre gwawrio fan hyn yng Nghastell Newydd Emlyn. Ond mae 'di bod yn werth e. Ydi Glei. Llongyfarchiade anferthol... hethol i Arwel Speedy a Dylan John, y gogs cynta erioed i ennill y rali chwedlonol yma, tipyn o gam. Ydy, mae e'n. A llongyfarchiadau i bawb, y trefnwyr, y cystadleuwyr, mae wedi bod yn benwythnos i'w gofio. Yndw i wir.
Tan tro nesaf felly. Bore da!

11. Cyn hynny nesa, Bala yn erbyn Aberystwyth, Caernarfon sy'n erio Pen-y-bont a'r Fflint yn erbyn Hwlffordd ar sgorio.